नमस्कार स्वागत यऽ इंस्पायरिंग योर लाइफ चैनल पर आइ खास कर कऽ जन आवाज कार्यक्रम में हम अहाँ बहुतो राजनीतिक व्यक्ति के सुनलिए बहुतो कर्मचारी व्यक्ति के सुनलिए आ एक कलाकार से मिलायब जे कलाकार के कलामे एते सुन्दर शब्द छुपल छै आओर शब्दके संग्रह करि कऽ जे गीत बनेने छै ओहिसँ हम बहुत ज्यादा उत्साहित छी आओर अहाँ सबके टाइम नहि वेस्ट करि कऽ डायरेक्ट चलब आइके स्टूडियोमे आमंत्रण करने छी मोहम्मद मुख्तार जीके हुनक वॉइस एते प्रिय लागैए हमरा जकर चर्चा बातेचीतमे हैत आओर अहूँ सब बुझैके प्रयास करबै स्वागत यऽ धन्यवाद आ, मैथिली गीत संगीतके अवस्था केना चलि रहल छै अभी सबसँ पहिले सब जनताके सब दर्शकके हम नमस्कार करि रहल छी हम गायक मोहम्मद मुख्तार आलम जे हमर राजविराज तेतरी गाछी घर यऽ

कारण देखू कारण बेसी नहि छै एकरा बिगाड़ैके पछाड़ी अहाँके भोजपुरीके हाथ छै हम डायरेक्टे इल्जामे लगायब किया भोजपुरीमे नीक नीक गीत चलै छै ओहोमे नीक गीत ककरा कहऽ पड़लै आइ काल्हिके युगमे अश्लीलताके ठीक छै हमे आब नीक नहि कहि सकै छियै ओ गीत जे सुनै छै पब्लिक ओ अहाँके अश्लीलते आइ काल्हि डिमांड करै छै ओ देखै छै अहाँके व्यूवर्स यूट्यूब कारणसँ यूट्यूब देखै छै तऽ अहाँके जे नीक गीत बनबै छै ओकर अहाँके हजार पर जाइ छै के पर जाइ छै आ जे एक रत्ती अश्लीलता एक रत्ती गाबि देलक ओकर मिलियन पर चलि गेल आ जे तऽ ओहो मिलियन पर ककर जाइ छै जे संघर्ष नहि करने रहै छै जे सिंपल एकटा होइ छै ने घर पछाड़ी एना ओना गाबैवला रोड सड़क गाबैवला गायक जकरा सुर तालके किछु ज्ञान नहि रहै छै ओकर गीत सब मिलियनपर जाइ छै तऽ एनाका जे जे संघर्ष करने रहै छै ओ तऽ सोचै छै जे अहाँके जे सोच लए कऽ ई जे गीत बनबै छै जे हमे गीत नीक उद्देश्यसँ बनाबी जे चर्चित होइ जे लोकके चेतनामूलक होइ आ ओहि प्रति जे ओतऽसँ देखै छै अहाँके जब ओहि लोग यूट्यूबमे वीडियो किए दै छै किछु आमदनी आबै आमदनी किछु जाए दुइए टका आबै अहाँके जे पब्लिकके प्रति अहाँ जे छै ने कनि नीक सम सन्देश पुगै आ भोजपुरी सब तऽ सबसँ बेसी नहि करै छै निकालै छै डायरेक्ट फाड़ू गीत सब आ तऽ मैथिली गीत सब की करै छै रहै छै हजारपर आब ओकर सोच की रहै चार साल हमरासँ फोकटिया सिंगर जे काल्हिके छौड़ा सब मिलियन पर जाइ छै हमरा केना छै तऽ ओकर कॉन्सेप्ट तखनिए घुसि जाइ छै ओ केहन गीत निकाललकै जाहिसँ हमहूँ ओहिने गीत निकालबै जे हमरो पब्लिक हुए ओकर उद्देश्य की करै छै यौ ओहिने गीत गाबि दै छै भागि जाइ छै मिलियनमे ओ बुझि जाइ छै एकटा गीत जखन ओकर मिलियनो भागै छै ओकर दिमागमे भूसा भरल नहि रहै छै ओ आओर ठुसि कऽ ओकरा फहर अश्लीलता जे छै ने घुसि जाइ छै दिमागमे एहने गीत चलै छै आ मार्केट एक छै आओर मार्केटमे इहो छै पब्लिकोके अहाँके बुझना चाही अश्लीलताके जतेक अहाँसभ सुनबै ओतेक आओर भागतै आ नीक गीत अहाँके हतपत कोइ नहि सुनै लए चाहै छै

आ वएह जखन हम ओ फहर गीत अश्लीलता जेना भोजपुरी गाबै छै तेना गाबि देबै हमहूँ पॉपुलर भए जेबै हम चाहै छी माफ करै छी ओहन पॉपुलर हमरा नहि होइके छै हम जेहने गीत गाबै छियै है हजारे पर चाहे हमरा हजारे चाही हमरा मिलियन नहि चाही जे सिंगर के गणना नहि करना नहि चाही नहि करै लए चाहै छी अखन तक जते गाबने छी बीच बीचमे छोटका मोटका मिर्च मसाला जे कहै छै से तऽ अहाँके दै पड़तै लपसम छियै छोड़ा छोड़वला जे गीत होइ छै नून मरचाइ देने छी मगर नून मरचाइके अचार हम नहि बनेने छी बहुत बढ़िया मसाला बनेने छी ओकर अचार पूरा सुखा कऽ अचार नहि बनेने छी कियाकि एहिसँ हमरा अहाँके समाज पर एते ज्यादा खराब नकारात्मक ओ तऽ असर हेबे पड़ै करै छै छै जे हम अहाँ फैमिली में रह के गीत भी नहीं सुन सके नहीं सुन सके छी और ए विडम्बना के रोके खातिर अहाँ एते बढ़िया विचार राखे छी अहाँ के अहाँ के सबसे प्रथम गीत कोन छले एकटा हमहूँ गीत अहाँ का हिंदी फिल्म से गाबने छलिए हिंदी गीत के ट्रैक ला के पहिल गीत छले जे अहाँ का रेणुका स्टूडियो कैलाश सर के स्टूडियो रिकॉर्ड भेल छले अहाँ बहुत पुरान गीत बहुत चर्चित गीत भेले रहा ओहि टाइममे अहाँके संघर्ष करैवला जतेक नया नया रहै कोइ नहि रहै ओहि टाइममे अहाँके एकटा शिवशंकर भाइजी रहै देवेंद्र भाइजी रहै अहाँके अंजू जी रहै आओर कैलाश भाइजी रहै अरशद जी रहै हमे रहियै

बहुतो कोइ बहुत गीत, कोइ छै हँ। जेना ई गीत जे पहिल पहिले आयल रहै तब एफ एमओ सबमे बड़ चर्चित रहले रह हम्म, भले यूट्यूब पर तऽ कॉपीराइटे मारते कियाकि अहाँके हिंदी गीत के रहै हम्म, तऽ यूट्यूब से हमरा पहिले ओते नहि बुझैत रहे यूट्यूब से यूट्यूब पहिले तऽ डीवीडी चका चलैत रहे इहो ट्रैक हम डीवीडीए से ले दिल्ली से लाबने रहिए ट्रैक एहि सबमे ट्रैक से नहि भेटैत रहे ऑडियो भेटैत रहे डीवीडी से लाबले ट्रैक ताहि पर हम गाबने रहिए गीत मगर यूट्यूब वाला तऽ ओते बात नहि चर्चित होइत रहै ओते बुझबो नहि करैत रहियै यूट्यूब पर रखला से ने कुछ दिन के बाद रखले तऽ कॉपीराइट मारलक मगर ऑडियो जे छै ने यानी कि सी डी एमे या मोबाइले मोबाइल शेयर से देश विदेशी गीत हमरा दिल खुश कर देन यहाँ से चिन्हा गेलै सबके चिन्हे लगल मुख्तार आलम एक सिंगर हो छियै कियाकि सब सब बहुत मेहनत से गढ़ल जी, जी, जी, जी। और मिथिला के यथार्थ कहाँ गीत के माध्यम से प्रस्तुत जी, जी, जी।

भले हम बुराइ नहि करि रहल छी पब्लिकके डिमांडसँ या ओ व्यक्तिगत अपनो रूपसँ ओकरा मिर्च मसाला ओहिमे गीतमे किछु दए कऽ बहुत नीक अपन मार्केटमे आबै छै बनबै छै बहुत खुशी लागै छै मगर ओकरो सभसँ हम हम चाहै छियै हटि कऽ हम अपन अलग करी हमसभ बेसी कल्चरेमे रही हम्म, आ बीच बीचमे मिर्च मसाला हमहूँ सब गोटा गोटी लाबी हम्म, तखनी ओहन प्रोड्यूसर नहि भेट रहल छै ताहि खातिर हमसभ अखनी विस्तारे विस्तारे जा रहल छी अखन मार्केटो वही चीज के देखल जाइ छै जे चीज समाज में नहीं चाही हँ तऽ ई कतहु ने कतहु एकटा तऽ अन्तर्द्वन्द्व चलै छै ने भितरे भीतर किएकि देखियौ हमरा अहाँके मार्केटके ओ चीज चाही जाहिमे छाड़ा वर्ड सब अश्लील सब सब डालल छै आ फेर समाजमे ओ चीज नहि चाही आओर कतहु ने कतहु हम अहाँ जे डी जे पर गीत बजाबै छियै बियाहमे गीत बजाबै छियै तऽ ओकर इम्पैक्ट समाजे पर पड़ै छै पड़ै छै तऽ ई कोन तरीकासँ ई दुओ अलग हेतै किएकि जे एकटा मार्केट छै मार्केटके एकटा कॉन्सेप्ट छै अश्लीलता प्रति ओ एकटा समाजके जे कल्चर छै संस्कृति छै ओकरा मैच करतै कहै लए हम चाहै छियै कि अहाँके देखू कोइ भी सिंगर छै

गीतो प- पब्लिको के बढ़िया लगे सुने में ए मतलब एहन मध्य हाँ। मार्ग खोजल जाओ हाँ। जैसा दू समस्या के समाधान आर एकेटा शब्द के अखनी दसटा मे मतलब होइ छै होइ छै ने वएह दसटा मतलब मे एकटा होइ छै फहर मतलब दसटा होइ छै नीक मतलब

पॉपुलर भए रहल छै बुझै छै मर नहि होना चाही ने हमहूँ एकटा संकल्पे लै छी जतेक भी हमे आब गीत गाबब प्रायके तऽ हम मिथिलेसँ हम जुड़ल गीतसभ गाबै छी या ओहन अहाँके रोमांटिक गीतसभ हैत या ओहन गीतसभ हैत तऽ ओहन अश्लीलता तऽ वैसो पहिलो इंटरव्यूसभमे हम कहने छी अश्लीलता जे समाजपर इफेक्ट पाड़य हम कहियो नहि कए पायब भले हमरा तऽ अहाँ कतबो पैसा देब भले हम सिंग सिंगर लाइनमे हम बैके किए नहि भए जेबै कोइ कहतै कि बैको छी तऽ ई गाबि ले एते नहि एते देबो नहि गाबि सकबै जब भी गाबबै नीक गीत गाबबै कल्चर हमर- सबसँ पहिला अहाँ प्राथमिकता दए कऽ गीत गाबबै जी जी हमर उद्देश्य वएह छै एहन नेक सोच जरूर कामयाब हेबे करतै एहिके लागि अग्रिम शुभकामना खास करि कऽ अहाँ

तऽ ओकरा पकड़ि कऽ भीतर दए दे डरा छलै देतै। हँ ई बात तऽ छलै एकदम ओहि टाइममे हमे अहाँके एकटा गीत लहानमे रिकॉर्डिंग करै लए जाइत रहियै तऽ रिकॉर्डिंग तऽ नहि डमी दै लए गेलियै रहए एस एम सीरीजमे तऽ ओहिठमा छलै सिकरतके कर्मचारी सब रहै हम तऽ नहि ओतेक बढ़िआँ सीन पाबलियै तऽ हम डमी देलियै डमीसँ ओकरा किए प्रभाव पड़लै नहि पड़लै कहै छै मुक्ता जी अहाँ कतऽ घर भेल हम कहलियै राजबाज भेलै

तऽ एहिठमा न्यूज समान धुन पड़लै पूरा लहानमे पूरा चर्चा परिचर्चा कैटा ने कैटाके अहाँके पकड़ियो लेने रहै ओ आ एकटा आओर स्टूडियो रहै ओकरामे छापामारी करने रहै जे जतेक ओकर डॉक्यूमेंट रहै सिकरौतके गबलाहा सब सबके उड़बेलकै आ जतेक स्टूडियोके अथी सब रहै अहाँके स्टाफ सब मालिक सहिते ओकरा उठाके लए कऽ चलि गेलै रहऽ तऽ हमरा एतऽ पता चललै हमरा तऽ हमरा तऽ कनि हल्का घबराहट भेलै तऽ हमे स्टूडियोवलाके फोन कयलियै सर एना एना बात छै कहै छै हँ एतऽ आउ ने कोइ फरक नहि पड़तै ओतऽ गेलियै तऽ आओर दू चारि टा लोकके सुनियै आओर जे हाथ उड़ि गेलै कोन हम बीचमे जङ्गलमे फँसि गेलियै यऽ ई गीत गाबै लए आयल छियै कि कहै छै ओ कहै ओन्ने छापामारी करै छै ओन्ने छापामारी करै छै ओन्ने पकड़ि कऽ लए जाइ छै सिखर औरतके कतै ने कतै ओहि बन्दी लाहनेमे रखने रहै तऽ कहुना कऽ कऽ हौसला करलियै आ तब एकटा ओ कोन एकटा गीत छलै याद नहि आबि रहल जे दे दे मैया एकटा लुत्ती आगि गे तेना सिकरत जीके लिखल रहै तऽ ओ गाबलियै तऽ अहाँके ट्रैकपर हमरा अनुमति नहि देलकै गाबै लए ओ जे रहै कहलकै मुक्ता जी अहाँ ट्रैकपर नहि गाउ एकर ट्रैक अहाँके कोइ नहि बनबैके गौर करै छै आ जकर स्टूडियोमे रिकॉर्ड करतियै संतोष जीके ओहो कहलकै मुख्तार जी अहाँ ट्रैक पर नहि गाबू अहाँ वॉइसे पर गाबू तऽ वॉइसे पर गाबलियै तऽ ओकरा गीतके प्रचार प्रसार भेलै पहिल गीत हम सिकरत जीके एकटा गाबलियै हमर यादो नहि छै ओ दे दे मैया एकटा तेनाहिए छै ओकरे तऽ बादमे

स- सिगरत के गीत- गीत नहि आयल रहै सोनमो जीके बादमे अयलै रहऽ ओहो सब नहि आयल पहिल गीत जे छै ने ओहि टाइममे हमरे छुच्छे भोकलसँ गीत आयल रहै सिगरतके पाँच मिनट समथिंग गीत रहै बहुत प्रचार प्रसार फोन सब तऽ अनधुन आबै आ कोइ कोइ एहन बीचमे फोन करि दै कि मुख्तार जी कोनो भए तऽ अहाँ टेंशन नहि लेब हमहूँ बीचमे डरि जी हम कथी टेंशन नहि लेब खाली एतबे कोइ कहियो कहियो मुख्तार जी अहाँके प्रचार गीत ओतऽ प्रचार प्रसारमे बहुत बढ़िआँ चलि रहल छै फेर ओतऽसँ फोन आबै प्रचार प्रसारमे बढ़िआँ चलि रहल आ कोइ बीचमे घुसा दे मुख्तार जी किछो हेतै अहाँ टेंशन नहि लायब एतऽ हम अगाड़ीमे खाड़ छी आओर जे अतुर जे हम कोन बड़का ई जंगलमे फँसि गेलै कोन गीत गाबि देलियै आ शायद राजो विराजमे आयल रहै कोइ कोइ सिंगर कोसँ गबै लए कोशिश करलकै नहि गाबलकै डरसँ हाँ ओहि टाइम के एकटा दौड़ रहे हाँ, दौड़ रहे। के राउत के नाम सुनैत पर हम्म। आदमी बैक भऽ जाइत रहे बैग भए जाइत रहै आ प्रसंग हम जोड़ब बर्जू ताल के जे जगह खेसारी लाल आयल रहे जी जी और ओहि जगह ओकर चारि टा गाड़ी में आगजनी सेहो करि देलकै जी जी एकटा कलाकार के ऊपर तऽ एक किसिम के कहबै तऽ एकटा प्रहारे रहे प्रहारे एकरा रहे। अहाँ कोन दृष्टिकोण से लै छियै देखू जब एहन बात समाज सबके सबसँ पहिले कोनो भी कार्यक्रम करबै छियै या करबाबै छियै आ माहौल देखै छी केहन छै माहौल हमर शान्त पूरे शान्त वातावरणके छै कोइ तरहके महामारी नहि छै ओहि प्रति अहाँ ककरोसँ अनुमति नहियो लेबै तऽ चलि सकै छै जब अपन देशके स्थिति डामाडोल छै अपने देशके ओहि देशमे कोनो भी कार्य करै छियै तऽ अहाँ पहिले ककरो जे कानून प्रशासन होइ छै ओकरासँ निय किछु सलाह लेना चाही सर ई करना चाही कि नहि करना चाही ओ पहिले की उद्देश्य दै छै ओ जब कहि देतै हँ तू करबा तऽ तू दुनिया कोनो आदमीके तू लाबि सकै छी वएह भाँज भेलै एहिठाम ओ कोइ अनुमति तनुमति नहि लेलकै रह ओ आब लेलकै कि नहि लेलकै हमहूँ तऽ बढ़िआँसँ न्यूजो नहि सुनलहुँ अन्दाजसँ वीडियो देखिए कऽ बुझि जाइ छै रोकैके मतलब की भेलै ओकरा खेसारी लालके रोकैके मतलब की भेलै जब एहन बात बॉन्ड बनल रहतियै ई बॉन्ड बनल रहतियै हँ इंडियासँ हमारा कलाकार आबि रहल छै ई बॉन्ड लए कऽ अपन जैतियै ओहिठमा बॉर्डरपर हँ एकरा आबऽ दियौ एकर बॉन्ड बनल छै अनुमति देल छै देख लियौ पेपर आबऽ देतियै नहि एनऽसँ बॉन्ड लए गेलै ओ आयल छलै सुनै छलियै आयल छलै ओहिठमासँ ओकरा घुमा देलकै प्रहरी एनासँ टिकटो टिकटके बात सुनलियै रहऽ कहै छै टिकट देखू जाहिठमा कोइ भी महान सिंगरके जाहिठमा बुराइ या अच्छाइ कखनी भेल जाइ छै जखनी कोइ हमरा कोइ कहि दै छै कि ओ आबि रहल छै ओहि प्रति हम की चाहै छियै दू टाका खर्चो करी ठीक छै ओहो पर छै आब सुनि रहल छै कोइ पाँच सए कि हजार टाका शायद टिकट दर लगेने रहै तीन सए आओर पाँच सए हँ जे हुए टिकट दर नहि लागल रहतियै तऽ ई माहौल एना नहि हेतियै किया इच्छा अनुसार जेतियनि लोक एलै एलै नहि एलै हमरा कोइ मतलब नहि छै भेलै अपन प्रेम भाव देखेतियै एतियै तऽ इन्जॉय करतियै नहि हेतियै तऽ नहि हेतियै आ जकर जे व्यक्तिगत टाका लागल छै

नहि अथी ओ अपन जतऽ मुम्बइमे रहै आ अपन घर पर रहै कतहु रहै मतलब नहि छै ओहिठमा से नहि अतिए कहते हम नहि आबि सकबै तब एकटा बात रहै कलाकारके गलती रहै टाइम देलकै टाइम पर नहि एलै जब एलै कहै छै बॉर्डर पर एलै बॉर्डर पर ओकरा नहि आबऽ देलकै तकर दायित्व बनल रहै जे जे कार्यक्रम योजना आयोजक रहै ओकरा जाना चाही बॉर्डर पर पेपर देखा कऽ ओकरा लाबते रिसीव करि कऽ से नहि करलकै कतहु ने कतहु आयोजकके कमी कमजोरी आयोजक के कमी कमजोरी कनी नहि हंड्रेड परसेंट कमी हम कहि सकैत छी ओहि कारण- कलाकार के कोई कमी नहि ओहि कारण जे छै एना एना विवाद विवाद भेलै मगर ई छै आइ अहूँ सब समाज सब अहाँ सबके निवेदन करि रहल छी अहाँ सब देखू कोइ भी कार्यक्रम कतहु होइ छै ककरो प्रति अहाँ पैसा लगा कऽ प्रोग्राम सब देखै लए जाइ छियै कोनो कारण नहि एलै तऽ ओ कारण पूछू कथी लए नहि एलैए अहाँ ओना नहि करि सकै छियै कारण पूछू कथी लए नहि एलै कि नहि एलै आयल छै तऽ किया ओतऽ रुकल छै ओकरा लाबल जाउ आ जे नहि आयल छै तऽ ओकर बैठ कऽ छलफल होना चाही हँ जे टिकट दर रहू से हमर वापस करि दे एकदम उदारता के परिचय नहीं देबाक हँ उदंता के परिचय आगजनी नहीं करबाक दै चाही संगीत कोनो संगीत अहाँके प्रेम भाव बाँटेवला होइ छै कोइ भी गायक ककरो एक टका एना उठा कऽ दै नहि छै ठीक छै

तैँ ओकरा दुःख भेलै मगर दुःख एते एते दुःख नहि देखा दियौ जे अपनो डूबि जाओ ओकरो डुबा दियौ सही बात छै अपने अखन तक जमा कते गीत रिकॉर्ड करि चुकल छी हम तऽ कते गीत रखै छी अहाँके तऽ चौबीसटा समथिंग लगभग लगभग हमर भए गेल यऽ हालो फिलहालमे एक हफ्ता एकटा मधेसी गीत एकटा गाबली यऽ बहुत बढ़िआँ गीत छै किसान आंदोलन अखन चलि रहल छै जी, जी। खास करि कऽ कहबै तऽ मधेश के हरेक जिला मे जकर नेतृत्व वएह सी के राउत के जनमत पार्टी के जी जी तऽ किसान आंदोलन पर आधारित कोनो गीत गाबने छी अखन तक कि नहि जे कहबै सब पर गीत आधारित छै मगर अपने कल्चरमे सब गीत सब हम गाबने छियै

जनता किया ने एहन गीत सबके मिलियन तक लऽ जाइ छै लेकिन अहाँके गीतमे वास्तवमे ओ भाव छै जे मिलियनोसँ अगाड़ी जेबाक चाही जी जी अहाँ युवा ओरिएंटेड मतलब युवा सबके लागि जे गीत गाबनो छियै जे आज कनि लव गीत है कनि रोमांटिक गीत है तऽ ओ

नजदीके अहाँके बहुत करीबी चाहे वाला सरोज भाई यऽ जी जी अहाँके छोटका सा छोटका डमी तक होइ छै तऽ ओ सबसँ पहिले आबि कऽ अ, बताबै छै जे देखू मतलब मुख्तार दाजूके एहन गीत एलै से कहि कऽ एहन डमी एलै से कहि कऽ जी जी जी तऽ अहाँके जते भी गीत संगीत पर्सनली हम तऽ बहुत ज्यादा उत्साहित रहै छी खास करि कऽ किएकि अहाँके शब्द जे गढ़ल रहैए ने एकदमे कल्चर पर फोकस रहै छै युद्धो जी, जी। ओरिएंटेड गीत गाबै छियै वास्तविकता बात अहाँ कहलियै जे नून मसाला हालै छियै लेकिन चटनी नहि बनाबै छियै चटनी नहि बनबै छै आ तब ठीक छै एकरा कंटिन्यू करल जाओ जी, अहिना जी। अ, हेबे करै एकटा छै युवक लेल अहाँके या को- एक हफ्ता होइ छै समथिंग अहाँके एकटा गीत रिकॉर्ड भेल वीडियो नहि बनल छै ऑडियो अखनी पब्लिक नहि भेल छै पहिल बेर अहाँके एहि लाइफमे ई ऑडियो प्रस्तुत करि रहल छी ऑडियो एखन कतहु मार्केटमे नहि छै यूट्यूबोमे छै बीस सेकेंड पच्चीस सेकेंडके देल छै पूरा गीत तऽ नहि देल छै तऽ गीत एना छै अहाँके हम मधेसी यौ भैया हम मधेसी

हँ, ई गीत बहुत जल्दी आबे वाला छै जी ई गीत अहाँके लिखल छै देवेंद्र मिश्र सर जी के छै लिखल बहुत बढ़िया गीत छै लिख लिख ई गीत कोन जगह और मतलब कोन यूट्यूब चैनल पर अपलोड हेतै कनि दर्शक के बता नहि दिअ तऽ दर्शक अखन कुछ नहि कर सकब कियाकि ई अखनी गीत के अखनी कुछ नहि भए सकै छै अखनी कुछ बता नहि सकै छियै कोन यूट्यूब पर चैनल पर जेतै किया ऑडियो तऽ पूरा तगड़े स्टाइलसँ रिकॉर्ड भेल छै आ अशोक सर जे एहिमे सङ्गीत देने छै बहुत बढ़िआँ सङ्गीत देने छै शर्मा क्रे शर्मा क्रिएशनसँ रिकॉर्डो भेल छै एहिमे जते ऑडियो काज छै ने पूरा भव्यके साथ अहाँके सब कोइ सपोर्ट लए कऽ जे दू टाका कमे हुए दू टाका बेसी हुए कोइ साइडमे नीक काज करने छै जतऽ तक सकबर भेलै ई कल्चर गीत छियै जे कहियो का कहियो नहि मरि सकै छै गीत सब एहि गीत सबमे अहाँ बहुत सपोर्ट कए कऽ ऑडियो कम्प्लीट भेलैए सपोर्ट कए कऽ अहाँके वीडियो जल्दी बनि बनैवला छै आ रिलीज कोन चैनलसँ हेतै से एखन नहि कहि सकब अ, मतलब एकर अखन टुंगो नहि लागल छै नहि लागल छै। योगदान बहुते लोग के छै जी, जी। कोन पर अपलोड हेतै कोन एकर पर अपलोड टुंगो हेतै लागल छै। नहि जी जी अ, यदि अहाँके गीत अपलोड हेतै तऽ हम कोनो ने कोनो माध्यमसँ अ, दर्शक सबके बताइए देबै किएकि अहूमे जते भी व्यक्ति जी। इंस्पायरिंग योर लाइफ चैनल से जुड़ल छै सब कोइ मधेश के लेल आओर अपन मिथिलाके लेल एकदम अँ, चाह चाहना राखैवला व्यक्ति सब छै जी, ताहि जी। लए कऽ अम, आओर जब गीत अँ, अहाँ सबके रेडी बनि जे भऽ जेतै तऽ एकटा लिंक दैके भी प्रयास करब जी जी हम अवश्य देबे करबै लिंक अँ, खास करि कऽ अपना सब कार्यक्रमके अंत अंत ओर चलि एलियै जी जी जी कोनो एहन बात छुटल जे अहाँ जनताके बताबै लए चाहबै बात एकटा तऽ- कलाकारके दृष्टिकोणसँ बात तऽ कहाँ किछो छुटलै सब तऽ समटाइए गेलै चलू एते व्यस्तता के बावजूद अहाँ टाइम निकालि के एलिए बहुत बहुत जी धन्यवाद जी जी बहुत बहुत धन्यवाद अपने सब जुड़ल रहिए जन आवाज कार्यक्रम में जाहिमे एकटा कलाकार विशेष मुख्तार जी के अ, कुछ गीत संगीत के भी अ, हुन ओ- वैसे ही तऽ कहबै अभी के जाड़ के समय में सबके गला खराब मन खराब रहबे करे से फिर भी अहाँ सबके आ, मद्देनजर करके हरेक गीत का दिल से गुनगुना देलक और अहूँ सबके आ, ई अनुरोध करे ले चाहब जे हुनकर गावल गैल जते भी गीत छै आ, उ गीत जते भी गीत सब गावल छै ओ गीत कोन चैनल पर छै ओ गीत बता दियौ तऽ फिलहाल अहाँके ओहिसँ पहिले अहाँके रहै हमर सरगम म्यूजिकल ग्रुप यूट्यूब चैनल रहै ओहि चैनल पर अहाँके अथी शायद सब्सक्राइब कि वाच टाइम नहि पुगलै रहए दू तीन साल भए गेलै तऽ ओ ब्लॉक भए गेलै तऽ या अहाँके एक महीना होइ छै हमर नया चैनल छै मैथिली मुख्तार कहि कऽ मैथिली मुख्तार जी जी ओहिपर सब गीत छै जी जी सब गीत छै आ जे गीत छूटल बढ़ल छै अहाँके ओहो गीत उएह पर अपलोड हेतै मैथिली मुख्तार जी मैथिली मुख्तार कहि कऽ यूट्यूब चैनल छै हमर अपनो सब ई मैथिली मुख्तार चैनलपर विजिट करि कऽ जते भी गीत छै सब गीत सुनैके प्रयास करबै किएकि हरेक गीत हमरा अहाँके कल्चरके उजागर करैवला गीत छै आओर हरेक गीतमे मधेश मैथिलीसँ जुड़ल एहन भाव सब छै एक बार जरूरे सुनैके प्रयास करब आओर एहि गीतके आम जनता तक पहुँचाबैके लागि अहूँ सब प्रयास करबै किएकि एहन एकटा सकारात्मक सिंगर एकटा सकारात्मक शब्द सबके कलेक्शन करि कऽ हमरा अहाँके लागि जे प्रस्तुत करै छै ई जब मास तक नहि पुगै छै तऽ कतौ ने कतौ ओकरो मनमे एकटा पीड़ा चलि आबै छै जे अश्लील गीत अपने मने एतेक ज्यादा भाइरल भऽ जाइ छै आओर एहन कल्चरल गीत जे छै ई किए नहि भाइरल भऽ रहल छै तऽ एहिके लागी अहूँसभ प्रयास करब आओर कार्यक्रमसँ जुड़ल रहियै बहुत बहुत